اے ہن تہاڈے بھرا دے گاؤں دے صبح صبح دے نظارے پیارے نظارے صبح صبح دے کیونکہ صبح دے نظارے کچھ اس طرح دے ہن کہ دھند پائے گئے دھند سموک فوک تے میں آدھا کہ سورج ماشاءاللہ کنی کڈی کھڑے دے بڑا پیارا رخاب سورج جیا کنارہ تے اپنے پیارے پیارے نظارے سرائیکی کلچر دے سرائیکی کلچر دے سخاوت دے نال رس ادھے تک ڈکھے سو پیارے پیارے نظام

السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو سارے یار دوست اب آپ تندرست ہو سو فٹ فاٹ ہو سو آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے پیارا جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے اپنا برا سلیم کھوکھے آلا کھن کے آگے توڑے نال خوبصورت جے کلچر دے بچ تے ماشاءاللہ موسم کو جی طرح دا تھی گئے تے دھند پہ گئی ہے سامنے لے دے پہ وینا سارا گرین گرین ایریا ہے تے بڑا پیارا اور خوبصورت جی ہیں دھند آیا ہوئے ہیں کیونکہ سردی دا موسم دوبارہ واپسی آ گیا ہے اس سائڈ دے سارا دوست ماشاءاللہ سلون سجا چکے اپنا سارے ون دے درخت لے جال دا درخت ایک وادن سرے کیے تے ون دا درخت آدن اس سائیڈ دے ماشاءاللہ چوک تے بھی آمد و رفت جاری تھی گئی ہے تے باقی انشاءاللہ آج گھن کے توڑے نال آگے خوبصورت جائیں پیارے پیارے نظارے اپنا کلچر خوبصورت جائے سریکی اسا ماشاءاللہ ساری سریکی آواز ہوں دی سریکی وسیب ہے ساڑا تے پیارا پیارا محول سنگت ساتھ سارے سریکی وسیب دے ہیں تے باقی میں امید کرے سوران دے پیارے پیارے نظارے تو اگو لکھے سوران دے ویلیج لائف دے خوبصورت جائے کلچر دے تے جتنے وی یار دوست احباب ساکوں نویں نویں ڈیدے پن ساڈی خوبصورت جئی آواز کوں تے بڑے پیاری جئی سرائیکی کوں۔ کلچر ساڈا سرائیکی دا ماشاءاللہ ایویں پیارا جیاں ہوندے خوبصورت ہوندے خوبصورت جیاں ہوندے سورج ماشاءاللہ ساڈے کنی کڈی کھڑے پیارا جیاں تے اس سائیڈ تساں بیری کٹا چھوڑی ہئی خوبصورت جی بیری کیونکہ ساکوں سورج دا محسوس نئیں تھیندا ساڈے تے سورج سورج ساڈے توں دور تھی چکا ہے ول اساں سورج کوں کیت سوری سورج کوں تاں نی او کرا یا سیڈ دے لیکن اساں بیری دی اپنی کٹائی کرا چھوڑی بیری جسم وی آئی پی تھی گئی ہے کیونکہ ہن ساڈے کیبن تے ماشاءاللہ دھوپ فل ماحول تے رونقاں نال پوندی ہے اے اے چیک کرو اتھو اتھو بیری کوں چھنڈوا چھوڑے ماشاءاللہ خوبصورت جیا کرن وی آون لگ گئی سورج دی ایویں پیاری پیاری سورج دا نظام ساڈے تے راندا راہسی تے اساں تہاکوں پیارے پیارے ولاگ سرائیکی کلچر دے ڈکھیسوں راہندے تے ریکویسٹ اے ہے کہ جتنے ساڈے یار دوست احباب ساکوں ڈیدھے پے ہن دیس پردیس آلے سنگت ساتھ جتنے وی ساڈے سرائیکی وسیب آلے ڈیدھے پے ہن وسیب سرائیکی دی پٹی آلے تے ساکوں انہاں دے اگوں ریکویسٹ ہے ساکوں کریسو سبسکرائب ساڈے یوٹیوب چینل دے پیارا جیا ویلیج لائف دے نظارے انہیں دے تو کو خوبصورت جے دیکھن کو مل سن راندے اساں اپنے ماشاءاللہ کھوکھے تے کھڑے سے تھے اتھاں ہی کھڑ کے روزی روٹی بھی کریں دے سے اساں ہسے سپیشل پرسن تو کو گل دا پہلے بھی علم ہے تے تو کو مزید وال بھی اضافہ کر کے تو کو ڈسی ونجوں تے ساکو جلدی جلدی کرے سو سبسکرائب ویڈیو اساں واچ کرے سو ساڑی پوری پیاری جائیں تے نال بیل آئیکن گھنٹی بھی پریس کر گھن سو کیونکہ ہر آن والی نوٹیفیکیشن تو کو مل سی راندی ویلیج لائف دی پیاری پیاری خوبصورت جی آواز سریکی تے ساکو فیس بک پیج تے دے دے پے وے تاں اتھاں وی ساکوں فالو کر گھنسو کیونکہ فیس بک پیج دے وچ ساڈی ویڈیو تہاکوں ملدی رہندی ہے خوبصورت جئی اپنے بھرا سلیم دی پاک ویلیج لائف دے نظارے ہوندن تے خوبصورت جئی سرائیکی کلچر دی سخاوت ہوندی ہے جرسی کوٹ اپر پائی کھڑے سے تساں ڈیدھے پئے ہوسو سوچیندے پئے ہوسو کہ بھئی ایڈی سردی تاں نہیں آئی بھجن اے جڑا دھند آیا ہوئے نا اے جڑا ٹھنڈ آیا نا خشک سردی ہے خشک سردی دے وچ بندے دا نقصان تھی سگدے جیویں کہ بزرگ ہوری لوکار کیتی ودن بڑا پروٹوکول تے جیویں کہ او موٹر سائیکل آلا جرسی پاتی ودے سامنے اسے طریقے نظام ہوندے اپنا پیارا جیاں اپنے آپ کوں سیف کر کے رکھنا چاہیدے صاف ستھرا ماحول وی آئی پی لیول دا لش پش سردی توں بچنا چاہیدا ہے جتنا وی سردی توں بچسو اتنا وی تہاڈا فائدہ ہے اور تہاکوں وی ریکویسٹ کریسوں تساں وی اپنا جرسی ٹوپیاں کوٹ پا کے رکھیاں کرو تے سردی توں بچے کرو اوکے سنگت تے باقی مزید تہاڈا سر نہیں سکھاندے زیادہ اس سائیڈ تو ساڈا وہ پیارا جے دوست سلون والے تے اس سائیڈ تو اپنا چوک ہے پیارا جے میں آدھا نظارے اپنے خوبصورت جے

سنگت آ گیا سے ماشاءاللہ خوبصورت جے ولاگ دے طرف واپسی تے آج ماشاءاللہ خوبصورت جے نا اتھا کرنا اے سامنے دیدے پہ وینا اے ڈیسر دیاں گڑیاں دی قطار لگی کھڑی ہے پہلے بھی نالے ہوں سٹینڈ ہے لیکن اس سائڈ دے بھی دیکھو اے چیک کرو اے سامنے ساریاں گڑیاں ہی گڑیاں ہیں اے گڑیاں اس گالو کھڑی ہیں کہ اتھا نال کر کے نا پچھلے محلے دے اندر نا شادی ہے تے اتھے کر ماشاءاللہ عوام

تے پاک ویلیج لائف دے نظارے تے ماشاءاللہ بھرا تہاڈا اوویں دا ویسے لش پش کر کے بیٹھا ہی تھیا میں کہ ساڈے گھنسن برات دے تے اساں وی چلے ویسوں چلو کوئی گال نہیں پھر ویکھ ایک گاڑی وی کھڑی ہے تھے ایک گاڑی وی برات تے ونجن کیتے تیار ہے تے باقی یار دوست احباب سنگت سارے ایویں دیکھ سو راندے ساڈا پیارا جا ولاگ تے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے سنگت کارڈ ہے ٹینشن نہ گھنا ہے کارڈ ہے اے تو کو میں کو آپت کو پتہ ہے باقی کیا کو کیا نہیں پتہ کارڈ ہے باقی میں ویسے محبت تو راتے پیسے سامنے بزرگ تے اوندی والدہ صاحب ہوری گھا وڈھیندے کھڑن تے خوبصورت جے نظارے سرائیکیاں دے وچ چار چن لائی کھڑن تے اتوں سورج ماشاءاللہ سارے کول اتھاں پہنچ ہے کیا بات ہے اتوں سورج تلے وائٹ کلر دی گڈی ہے تے ایڈو بھرا تہاڈا اپنا سلیم کھوکھے والا پاک ویلیج لائف دے پیارے پیاری آواز تے پیارے پیارے نظارے تے باقی نار راسو محبتاں کریندے راسو تا کلی کھیسو سرائیکی ویلاگ

ویلکم بیک کشان دید بیوار ماشاءاللہ آگئے سے ساں اپنے جے پیارے جے نظارے دے نال نال دے خوبصورت جے ماحول نال سورج سنگت ماشاءاللہ غروب تھی چکے ڈٹھے وے سورج دا نظارہ بالکل ہی ختم تھی گئے تے باقی اساں آ گئے اپنے پیارے جے ویلاگ دے وچ خوبصورت جے کلچر دے نال تے بڑا پیارا تے بڑا پروٹوکول دے نال نال تے باقی امید ہے کہ تکوں ساڑا آج دا ویلاگ پسند آسی خوبصورت جے ویلج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے خوبصورت جے کنارے ہائے ہائے ایڈو ساڑا یار آندا پہ وے گنگا اے چائی ودے کیا آندا چھوٹا جا معصوم جا بیبی میں آکھیا سائیں کیا بات ہے آج تاں ڈیدھا ہی نہیں ہو رہا بیبی ڈیدھا ویندے تے گنگا نہیں ڈیدھا پیا بابا جا باجا باجا باجا اے سنگت ہن ڈٹے تھی ہن انہاں دھیان پے گیا ڈیدھے پے وینا کیا بات ہے کہندا چھوٹا جا معصوم جا بال چاہی ودے تے سارا یار احباب گونگا تے بڑا پیارا جیاں تے بال کو کھڈیندا ودے تے باقی جیویں پیارا جیاں امید کریسوں تو کو ساڈا ماحول پیارا جیاں پسند آسی ساڈا سرائیکی نظارے تے بڑے پیارے پیارے خوبصورت جے اج سلون والا وی چلا گیا تو ڈسنا بھول گئیے سلون والا گیا چلے بٹ کوئی گال نہیں چلا گیا تو اوندی مرضی اساں وال بابا بیٹھے ہیں تے اپنا پیارا جا کھوکھا سلیم کھوکھے والا اوکے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے باقی سنگت ساتھ آج دا نظارے تاکوں پسند آسن لوگاں دیاں شادیاں تے لوگاں دے ماحول تے سارے نصیبے پھکے چاول ہن کوئی گال نی ہک جیڑے ساڈے اپنے نصیب اچ ہی بڑے پیارے پیارے خواب سورج ہے لنگر ہوسن انشاءاللہ تے باقی امید کریس تاکوں ساڈا ولاگ پسند آتا ہوسی اس بحث دا اساں تانوں ڈھیر ساری سنویندے رہ وینے ہیں لیکن ناراض نہ تھیا کرو اوکے تے باقی لو یو ٹو تھی گیا جیڑھے وی ساکوں یار دوست احباب ساڈے چینل تے ڈیدھے پن ساکوں کریز ہو لائک سبسکرائب فالو شیئر تے خوبصورت جے پیج تے انہاں کولو وی برداشت نہیں تھیندا سلیم کھوکھے والا ولاگ کیوں بنیندے چلو کوئی گال نہیں اپنے نظارے پیارے پیارے فیس بک پیج کو وی سبسکرائب کریز ہو سلیم کھوکھے والا اوکے سنگت ڈیسو اج دے ولاگ نال اجازتاں کوئی غلطی کوتاہی تھئی ہووے تاں اساں گھنسوں معذرت اپنے پیارے جے ولاگ دے نال نال رکھیسو بھرا کوں دلاں دے وچ یاد ہر آون والی نوٹیفیکیشن تہاکوں ملتی رہندی بیل آئیکن گھنٹی دے ذریعے اوکے اللہ حافظ۔